A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuar rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan nol duh hmasa hna. Vuleicung thil khuaruahhar pasarih timi Seven Wonders hi Mirang pawl nih cun ṭhenthum ah an ṭhen hna. Pakhatnak ah hlanlio thil khuaruahhar pasarih Ancient Seven Wonders, pahnihnak ah chan karlak siloah chan lailak thil khuaruahhar pasarih Middle Age Seven Wonders le chanthar thil khuaruahhar pasarih Modern Seven Wonders tiah an ṭhen. i tutan ah hin hlanlio thil khuaruahhar pasarih timi Ancient Seven Wonders pawl kha kan zoh ṭi hna lai. Kum BC zaruk chan lio hrawngah khan Babylon siangpahrang pennak ram ah cun innsatu pawl hna nih umnak len hmun nuam phundang taktakmi sak dingin timhtuahnak le ruahnak an rak ngei. Cucu duma thlaimi The Hanging Garden tiah an ti lengmangmi cu a si. Hi The Hanging Garden hi an siangpahrang Nebuchadnezzar pahnihnak nih a dawtmi Amitris media rammi ca a rak sakmi a si. Siangpahrang Nebuchadnezzar nih hin Babylon le media ram pahnih hna cu ram pakhat ah a ser dih hnu aa timhmi a vun hlawhtlin dih tikah Amitris cu nupi ah a rak ṭhit i Babylon ram ah a rak kirpi. A nupi Amaiṭis nih cun Media ram i an dum dawh taktak te hna, hringdildel an ram dawh hna le pangpar phunphun an cimmi pawl hna cu a rak ngai tuk tawn. Asinain Babilon cu hmunrawn le an kiangkap velchum hrawng cu ṭhingdep dup i an um tikah Siangpahrang Nebukhadnezzar nih cun a dawt tukmi a nupi Amaiṭis lawmhnak ding caah tiah engineering thiamsang taktakmi pawl cu dumsa dingin nawl a rak pek hna i innsak cu an rak thawk. Mah hi inn hi pyramid pungsan a bak ummi step ngei phun in an sak hnuah terrace hmangin dum cu pakhat hnu pakhat an tuah i cuka cun thil phunphun cu an cin i hmunka kip hmuh khawh dingin an tuah. Hi dum ahhin thingkung phunphun hna le pangpar phunzakip an cin hna. Hi The Hanging Garden hi aa dawh tukmi le phundang taktak in sakmi a si tikah a hmutu mikip an khuaruah a har tawn. Babylon Siangpahrang pennak ram a tlawng i a palpakaimi kip nih khuaruahhar an ti. An mit a rak la taktaktu thil pakhat ah a cang. Historical a khongh cheukhat ahcun The Hanging Garden hi a um taktakmi a si ko tiah hrilhfiahnak an tuah. Asinain hi an hrilhfiahmi hi i alhnialnak a chuahter taktaktu pakhat a si ve. Babylon siangpahrang pennak kong a tuanbia ṭialmi hmuh ding hi tam a um lo pinah archaeologist pawl hna nih hi The Hanging Garden hi a um ko timi fehternak an ihnang hi nihin ni tiang hmuhmi an ngei rih lo. Hi insak ro a ling taktakmi hi a lo tlau thai zong va si ko hmanh se law an siangpahrang pa le siangpahrang nu an i duh dawtnak tuanbia cu nihin ni tiang an hrinsor tefa hna sinah an chimh chin lengmang tawn hna ti a si. Grik mythology ah an pathian Zeus hi an upat ṭihzahmi le Grik miphun hna nih an sunsak taktakmi a si. Amah philh lonak hrangah hin ṭempal ti hna siseh, cun amah milem zong kha an tuah len. Cu an thil sermi le tuahmi vialte lakah cun Olympia ram ah Zeus temple an sakmi tluk in hin temple lianmi le a kaumi a dang hi a um ti lo ti a si. Hi temple chungah hin Zeus an pathian milem lian taktak cu rumra ngei le dawh tak takin an hnuai i an chiah. Hi milem ah hin Zeus cu bawi ṭhutdan ah a ṭhut lio kha a si. Hi milem hi meter hleithum leng a sang i a saknak ah hin ebony thingte hna, sui le vuiho hna kha an rak hman. Hi pinah hin lungvar mansung le manfak taktak phun pawl zong in khan an ṭemh moih. Hi milem lianmang tara taktakmi hi Greek milem kherthiam Phidias nih a kherhmi a si. Zeus nih a orhlei kut in Pathian nu timi milem aa ken i hi Pathian nu an timi hi Zeus a pawngkam velchum ah a um peng tawn ti a si. Cun a cakehlei kut in siangpahrang fei a par ah murapi aa fu liomi cu aa put. Hi murapi hi Olympia pathian hna caah khan cun sathianghlim an timi a si. Grik ram ah Roman of Bellas cu an para Curricula nih hi milem hi ṭhen i Rom ah kalpi dingin a rak ti. Milem a lu hi an para lu he thlen nawn dingah aa timhmi cu a si. Nain a hlawhtlin deuh vak hlanah Curricula hi a nunnak a rak liam caah milem zong cu rak tawnghtham loin a um ṭhan. Mah hi hnu kum za leng kai A vun i her tikah cun Jews milem le kha hlan an tuahtuahmi phung le phai hna nih cun santlaihnak zeihmanh an ngei ti lo. Zeicahtiah Khrihfa sinak a luh hnuah khan cun zumlotu hna rak tuahtuahmi cu hlawti an si cang caah khan a si. Temple of Jews timi zong cu khar a hun si. Zeus milem zong cu Constantino pawl leiah rak lak a si i mei in rak hrawh a si tiah an ti. Mi cheukhat ve nih khan cun ṭempal chung thilri an firnak ah an hrawhmi a si tiah an ti ve. Zeiruang set ah dah a rawh timi bel cu fiang in zeihmanh theih a si ti lo. Greek an pathian nu Artemis caah tiah temple an sakmi hi hlanlio vawleicung temple sak lian bik a si tiah theih a si. Artemis hi Greek miphun nih cun an rak biak i an sunsak taktakmi a si ve. A temple zong hi a chan lio ah khan a lar taktakmi a rak si. Hi ṭempal hi Asia Minor timi atu i Turkey ram ah khin a um. Kum BC zanga le sawmnga hrawng lio ah khan rak sak a si. Hi an sak chung hi kum hra chung an rak rau. Hi marble lung hmang in an sak hnu ah thir in dawh khawh chung dawh in an ṭemhmoimi ṭempal a si. A lenglei a sauh hi meter za le hleithum, a bit kauh hi meter sawmli le pathum, cun a san lei ah meter hleithum a si. Artemis pathian nu a bia tawntu hna nih cun hika hmunpi hi an panh bikmi a rak si. Hi ṭempal hi hlanlio anmah chan lai lingah khualtlawng pawl nih an rak uar taktakmi ṭempal khuaruahhar rak timi minthang le min ngei taktak pakhat a si. Asinain kum BC zathum sawmnga paruk a phak tikah cun mah hi ṭempal pi hi a rak rawk. minung pakhat history ah a min langhter awk tlak a si lo tiah an rak ruahmi nih cun mei in an rak khang i cuticun a kang i a rawk dih cikcek tiah a rak ti. Hi Temple of Artemis a rak kangh dih cikcek ni ah khan vawleicung tuanbia ah philh a si ti lo dingmi ngakchia pakhat a rak chuak i cu ngakchia cu Alexander the Great kha a si. Alexander nih ukpennak a vun lak hnu ah cun Temple a rawkmi cu sak ṭhan ding tiah nawl a rak chuah. Cuticun temple cu sak a si ṭhan hnuah kum caan saupi chung a rak dir ve ṭhan. Asinain Khrihfa sinak a vun luh hnu khan mah hi temple cu khar a si ve ṭhan i a hnu hnuah cun hi temple cu a lo ṭa ve ṭhiamṭhiam ko. Hi saknak ah an rak hmanmi marble bulok ṭhenkhat hna kha cu Constantinople Hagia Sophia saknak caah hman a si. Mausoleum timi Halicarnasat i a ummi hi hlanchan vuleicung thil khuaruahhar pasarih timi lakah a min thanglo pawl a si. The Great Mausoleum hi Turkey ram i Halikarnasad khualipi hmun laifang bak ah rak sakmi a si. Hihi kum BC zathum sawm nga le pathum lio hrawngah khan saṭhak Mausoleus nih cun philh lonak in timi siangpahrang pawl thlan ding cu a rak sakter hna. Hi thlan satu ding caah hin Greek architect thiam taktakmi pawl an hlan hna. An rak sak cuahmah lioah an siangpahrang pa a thih caah a nupi nih an an siangpahrang philh lonak hrangah tiah an sakmi cu a rak pehzulh. Muslim cu tlang cungah meter sawmli le panga a sang in an sak i marble le milem kherh phunphun in an ṭemh moih. Hi Muslim innpi a dirnak tumbut ah cun milem kher dawh taktakmi pawl hna le a kilzawn ah an siangpahrang pa Musliat le siangpahrangnu rangtum an i cit lio lem kha dawh tak takin an hnuai i an dirter hna. Hi innpi hi mifir nih a chung ummi thilri an fir khawh lonak dingah felfai tein congh le ven a si. Mausoleum in roling taktakmi hi li a rak in hin ruangah an sakin kum thongkhat tiang a dira a rak tlu i a rawk. Kum zabu thlenga lio hrawng i hi ka hmun a rak pentu Crusader pawl hna nih mausoleum a rawkmi zeimazat cu Bodram Castle ṭanhmoinak ca khan an rak hman. Atu ahcun The Great Mausoleum a rawkmi zeimawzat a tangbaang cu an rak saknak hmun zong ah khan zoh khawh peng ding in an tuah cang. Alexandria nih ram a hmuhmi lakah cun Izipt ram i amah min chuankhan in min sakmi Alexandria hi a lar le minthang bik pawl a si men ko lai dah. Alexandria a thih hnuah Macedonia an general Ptolemy cu uk pentu ah ai chia i cuticun amah nih Izipt ram cu a rak pen hna. Ptolemy nih cun lighthouse lian taktakmi le roling taktak sak dingin nawl a rak chuah i an rak sak. Hi an sakmi lighthouse lian le roling taktakmi cu Lighthouse of Alexandria tiah min a bunh. Hi inn hi meter za le sawmthum leng a sang in an sakmi a si i a chan lio ahcun chingchiah awk tlak taktak ah ruahmi a rak si. Kum hleihnih chung hi inn saknak ah hin an rau i granite le marble in an sakmi a si. A chan lio ah hi lighthouse hi lawng mawngtu pawl hna caah ṭhahnem le santlai tak tak a si. A inncung bik in mei cu mit loin an ceuter zungzal i kilometer sawmnga a hlatnak hmun tiangin khan hmuh phak khawh a rak si. A inncung bik ah hin Grik pawl rili pathian timi Poseidon milem an hnuai i an dirter. Hi lighthouse hi ram ukpentu dangdang hna tangah kum thongkhat chung cu Alexandria khua ah hin ṭha tein a rak dir. A hnu ahcun lihninh ruangah hi lighthouse hi a tlu i a rak rawk. Kum thongkhat zakua sawmkua le kum li ah khan archaeologist pawl nih mah hi lighthouse cu an rak hmuh chuah. Kum thong hnih hlei nga ah khan Egypt acozah nih mah hihi lighthouse hi a thar in kan sak ṭhan nolh lai tiah an rak chim. Rawt i a ummi Kolossas hi bronze in hnuaimi milem lian taktak a si. Rhodes khua luhlai hauka ah an dirter. Kolossas milem hi Titan Helios he aa lo bik tiin an rak hnuaimi a si. Helios cu Greek mythology ah ni pathian an timi kha a si. Hi milem hi An ralkap tampi nih teinak an hmuh caah an rak sermi milem a si. Zeitindah hihi an rak serning a si tiah cun Macedonian pawl nih hi Rhodes khua cu lak tim in an rak doh hna tikah Rhodes khua pawl nih an rak doh ṭhan ve hna i an rak dawi dih hna. Macedonia pawl nih an tanhtakmi hranchaw tampi hna cu an zuar i cu an zuar i a chuakmi in cun hi Colossus milem cu an rak tuah. Hi milem saknak ah hin kum hleihnih chung an rak rau. A tir an rak sermi bangin hi Colossus milem zong hi elihhninh ruangah kum BC zahnih le kul le ruk ah a rak rawk ve. Izipt ram ah a ummi Pyramid of Giza hi hlanlio thil khuaruahhar pasarih timi lakah minthang bik tiah ruah a si. Hi Pyramid of Giza a pawng kiangkap velchum hrawngah hin pyramid phun dangdang zong an dirulh ve hna. Pyramid lakah hin a sang bikmi pathum an um i a sang bik hi The Pyramid of Giza siloah Pyramid of Cheops ti a si i meter za le sawmri le paruk 0.5 a sang. Pyramid of Khairkhafare hi a hun chang a si i meter za le sawmthum le paruk in a sang. Cun The Pyramid of Makhaure hi meter sawmruk le paruk a sang a si ve. Kum BC thonghni zanga lio hrongah khan raksak mi an si hna. A sang bik Pyramid of Jobs ah hin lung bulok ting thum hrong hman a si i hi lung an hman mi pawl hi ton hni in a rit mi an si hna. Mi ṭhenkhat nih cun hi bantuk inn lian le khuaruahhar taktakmi hi minung nih sakmi cu a si lai lo. Alliance pawl vawlei dang minung pawl sakmi a si ko lai tiah zumhnak a ngeimi zong an um ve. Hi pyramid pawngah hin lung in an sermi sphinx a um i hi milem hi Metropolis vengtu dingah tiah an khermi a si tiah an chim. Hi milem hi lung pakhat lawngin khermi ahcun vawleicung milem khermi vialte lakah milem lian bik a si. England ram i Lincoln of Cathedral raksak a si hlan chung vialte kha cu Pyramid of Cheops hi vawleicung in lian bik a rak si. Hi Pyramid of Giza hi vawleicung khualtlawng palkaitu ngei bik le Ancient of Seven Wonders timi lakah nihin chun tiang a hmun rihmi le a dir kho pengmi umchun a si. Mah vial kha tutan caah cun za rih sehlaw a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.